so mata uh, batho ba ntši ba na le gore bona re high customer
and um ba nana gore easy so ke nyaka gore from your experience or re botse gore dithaba tse re di namelago di ba jele jwang bona thaba e tia so eh. yeah but it's fun mm -hmm. sa mathomo o santse thuto ona

so but you need to exercise that's number one okay. tsenye diminyana o bule mafahla mm -hmm. o ne bo maoto le ona ti ya maoto a ti mm -hmm. because kwa thabeng e ja boko mm -hmm. tswa bodumeleng o bethego ka mo magetleng ka mekopane le ka mo uh -huh. so nkwešiša ka kwešiša wa but yei ga o fitlhile kwa godimo kwa mm. yo feels like heaven the feeling like nka se go tlhalosetše yona because mm-hmm. a e hlalosege mm-hmm.

Cos bona ba haika mitutulu a ba na na re dithaba tše tše ka mo gona ke mitutulu nko ba botse gore thaba tše di jwang wala. No batho ba tlo phela ba bolela olwe le nna ba phela ba mpotse hey eh, next eh. time invite me mm. I don't have to send you a letter ya go namela thaba status wa bona wa diseta o betha ka moya and then a ke le ko thabeng hey why did you invite me bona eh. thaba wa tinamelela if o nyako tla hiking wa tetlela le gona mm-hmm. wa thahekela ka maoto a gago
Thaba ya tia.
If o tlo tla o nwele tša gona tša gago ditea tše dingwe o sa itsebeng o tlo fela go thaba. Sa yona tea thaba o no matlapaneng o ne lengana.
Yeah. So otherwise eh. you must come join us. Mhm. It's fun.
Yo it's fun. Go robala thabeng ba ra le chabe dinoga le chabe dilo tše.
Di ba di le ka ikgana.
Dinoga tša thabeng ga botse ga duleme batho. Noga ka tlhago yona e bona motho e santse e tšhabe. Unless otherwise e fike noga e nngwe e tša bolena se ya
e le ka mission e fike ka mission ba mologadi tlo loma tlo loma batho but if ke noga thabe tsamela thabeng a e kwa di footstep e kwa moko ya jupella noga diphoofolo ka moka di tšhaba mollo wa e le motho ga botse modimo fele motho matla exactly Ka godimo ga diphoofolo ka moka. So ge phoofolo e go bona e santše no tšhaba. So mata re na le go tsena diphororo tell us ka diphororo. Yei. Yei.
Yei.
Mutsu wa tla ka moka. Ke bona ke bone mpele mpele go montsu guys. Guys don't know mpele. Like mpele like is Dark is black. Eh, Yo, ke taman ne le original. mošweu, like. a tšhentšha kala If you go hlalosetsa motho ka bo black, like, you go fa a typical example, no tšea mpelo, you see, I'm talking about this. So, so, Eh. yeah. Mm. Yo, okay, I think it was maybe my second time ke tsena mo. Yo, metsela o tle mo, di matla wa tsa keng.

to go once in a while re di experience yeah.
kere ko go bose so ke ntse o se ratang ka taba ya hiking hiking hmm.
hiking wa tse ntho e nkgatlhelang yona ne e, e tsošološa moya wa gagwe o hike wa setse o phela o kwatile mhm. kwatetse batho mhm. so o hike o ba le inner peace yeah ka nnete that's true so mm. ba no kopana le batho ba fa tšhelete e funa just because o jo hike o botša nnete so some other things ga o ise go ka tlhalosetša motho ya sa di tsebeng because ke something that is within so mm-hmm. nka se kgone sentšha a nka ba kgone bo ka ntšha pele wa bontšha motho o bone ke jo
so yona go kgonega unfortunately
but you guys must come mm. o bakileng batla

Pula ba hae ke batho ba loba gona le ba walk. Gona le walking.
Wena o dire mountaineering. Ba ba walk ba. Ke di walk.
Yeah. Ya go kora.
Sure. Sure.